Nyame ase. Na abusuafoɔ mo adaworo ma yɛn kaekae yadwene kakra. Last week yɛ yɛ ɛtɔ yɛ ka bɔɔdeɛ ho nfasoɔ ɛɛ asem tire da sankɔfa dwumadie no yɛ ka bɔɔdeɛ ho nfasoɔ nti last week me ne omienu nyinaa bɛ yɛ ɛtɔ doctor ma yɛ hu nfasoɔ ɔwɔ tɔ mu ɛne ho hia anaasɛ hia ɛhia sɛ yɛ timi ɛdi ɛtɔ. Ɛno nti no mesrɛ mo MC a mommoa yɛn na yɛnhwɛ tɔ no ɛberɛ a na yɛn nyinaa yɛne abusuafoɔ yɛabɔ adeɛ mu a ne yɛredi tɔ no. Na momfa nto kasamfonini so na yɛnhwɛ kakra. Na yɛbooboo ho wie a na afei deɛ ɛnnɛ yɛbɛwura mu nso yɛamoamoa sɛdeɛ ɛsiteɛ. San kɔ fa wo sɛ tete atempɔn no. Ɛno na ɛyɛ papa nti MC a mom yɛnhwɛ last week ɛtɔ no berɛ a na mmɔfra no yɛfufu ntɔ no wieɛ na wɔdi tɔ no yɛnhwɛ ankwɛka a na wɔde redi tɔ no ɛyɛ bɔɔdeɛ ho dawuro na yɛrebɔ nti MC a mommoa yɛn no ma yɛnkɔ ne nyinaa akyi no nso yɛwie dwumadie yi a ɛyɛ Asiedua TV YouTube Asiedua TV GH a wo nso wakɔ hɔ w'ani akɔ nkonwa ɛno nti yɛnyɛ ne saa na mmoa na ansa na yɛbɛkɔ MC a ma mema agya ba

Ɛno nti abusuafoɔ ɛnnɛ deɛ yɛreka yɛ akankyeɛ still anaasɛ yɛgu so wɔ bɔɔdeɛ ho mfasoɔ so, mfasoɔ wɔ bɔɔdeɛ ho nti ɛnnɛ yɛreka akankyeɛ anaasɛ yɛrehwɛ akankyeɛ, bɔɔdeɛ na yɛde yɛ akankyeɛ nti yɛrehwɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ na ahwɛfoɔ momfa nkyɛ me sɛ mantumi na ɛdeɛ aniwa kokyerɛ me sei ɛbi ho nti ɛnnɛ deɛ momfa nkyɛ me biribi nti na akankyeɛ no antumi ammɛsi table no so nti yɛrehwɛ akankyeɛ. ɛna afei abu gya nti mama agya akɔ abɛntie agya yɛhwɛ akankyeɛ akankyeɛ na ansa na yɛbɛhwɛ akankyeɛ no mc a mo nsa mmɔ yɛ ne na yɛnhwɛ akankyeɛ no sɛdeɛ ɛsi yɛ no na yɛbɔ bɔ ho akankyeɛ no yɛde aha agya ɛde agya ba wada roma wa wonyɔnko bɛɛbo ɛne biri so gidigidigidi menim yɛ paa o wonim akankyeɛ yɛ akankyeɛ atɔfo gyene Asabow na esi hɔ no. Enti agya, yɛreka bɔne ho mfasoɔ sɛ ahuru gya na akankyeɛ nti, yɛnni kan nka akankyeɛ no, na wokyerɛkyerɛ yɛn akankyeɛ no a. Yɛnhwɛ adeɛ a ɛwɔ akankyeɛ. Yoo, yɛnkɔ no saa.
Yɛnhwɛ deɛ ɛdi kan yɛ moko. Moko. Ɛhɔ na yɛhyɛ aseɛ aba. Mm, ok.
Moko yɛ aduro. Moko yɛ aduro. Yeah.
Ok. Deɛ ɛtɔ so mmienu, gyeene. Sɛ wopɛ akoma yadeɛ duro paa ɛyɛ gyeene. Gyeene a yɛde yɛ aduane.
Me na meka kyerɛ wo.
Sɛ wotaa we gyeene mmɔwa, number one, ɛma mpɔmuden. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛma wontaa nnya akoma yareɛ. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, pressure. nhu papa. Nti hyɛ ne mmienu ka bom a ɛwɔ dwuma a ɛdi mu. Ɛna yɛnhwɛ ahaban no. Bɔɔdeɛ ahaban no ɛyɛ duro.
Aduro a ɛwɔ wiase baako a metaa kyerɛ amanfoɔ paa yɛ bɔɔdeɛ ahaban. Bɔɔdeɛ ahaban. Yɛkuta papa no. Sɛ obi wɔ yɛfunu yadeɛ sisi a, ne yam ka no. ɔnte bɔɔdeɛ haban ɔnwe. Mese ɔmohoro ho na ɔnwe mmere mu nsuo. Mema no miniti mmienu pɛ ne yam no kyɛ. So yɛnhwɛ bɔɔdeɛ, ɔhu sɛ bɔɔdeɛ no Ayɛ kɔkɔɔ. Tie no yie o, akankyeɛ gye sɛ bɔɔdeɛ no yɛ kɔkɔɔ, abire, na kokonte nso yɛ sammo na wode afra ansa na woaka nka fra na wode atosodeɛ no anaa ɛne bɔkɔ no to ne fra wia no mutene ɛne wode biara nti wie a wotwa bɔɔdeɛ ho no na bɔɔdeɛ ahaban no a na wode aka gya Wamfa anka agya nyɛ yie. Nti wode ka agya wie a, ayɛ mmerɛ ansa na wapɛ table. Nti wopɛ table no wie a na wapɛ sekan na watwitwa bɔɔdeɛ ahaban no na wode akyekyere. Wowie a saa bɔɔdeɛ no ankasa na homa no no na wobɛsan de akyekyere ansa na wode abɛsi gya so. mmoammoa ɔma meka ho asɛm ade bɛkye ɛyɛ tete adua no paa nti akankyerɛ yɛ adeɛ a ɛma ahoɔden
ɛma yɛ ahoɔden ɔho sɛ nipa biara adeɛ ɛhia yɛ mpɔmuden sɛ woyɛ adwuma no ɔne mpɔmuden a adwuma no nwie pɛyɔ wotu kwan wone mpɔmuden a ɛnwie pɛyɔ Wokɔdi dɔm anim, wosuae a, wose mesuae no yɛ deɛn? Yareɛ. Akankyeɛ yɛ adeɛ bi a ɛboa nipadua. Na ɛwie a yɛnhwɛ ɛbere bɛn ɛtwa sɛ yɛdi akankyeɛ. Medase.
Medase. Ahwɛfoɔ Madaroma na kyɛ sɛ san kɔfa wo sɛ tete atempɔn na ka ne yɛ nananom deɛ wote ho sɛ yɛ papa yi

saa na ne yɛ ka no sɛ wonnoa a ɛmmerɛ ɛmu ɛtwan mm. nti sɛ mmeranteɛ no di a wɔmmɛdi agya nkɔkora ne mmerewa mm-hmm. mm-hmm. so mm-hmm. saa na teɛ nti ne ɛdedaadaa mmɔfra sɛ wɔyɛ mpani aduane sɛ bɛyɛ aberanteɛ ɔmagye ne nya pani duaso di akyirɛ a bɛtumi adi bɛyɛ tɛm na pani adi baako deɛ bɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ mpani aduane ɛde kyɛ twɛ tiatia ho asaa no teɛ Ahwɛfoɔ mu anarom a, san kɔfa wo setete atempɔn no, ɛno na ɛyɛ papa. Sɛ akankyie yi, sɛdeɛ ɛdeɛ kɛn, wodi a, mennye nni sɛ yareɛ koraa bɛtae ayare, na ne yɛ na ɛyɛ ɔden a, agya, woahunu sɛdeɛ ɛnnɛ ɛsi teɛ, agya nso akyɛ mu ama yɛahunu. Ne nyinaa akyi no, dwumadie yi, wopɛ abɛɛfo kwan no so bi ahwɛ a, Trinity TV Facebook Live, Trinity TV, wobɛnya bi ahwɛ. Yɛwie dwumadie yi a, ɛyɛ ɛsɛ yɛde wo atie bi GH na woakɔbɔ w'ani akɔ mu a. Yɛnhwɛ mfasoɔ a ɛwɔ bɔɔdeɛ so. Yɛahwɛ ara ba abɛduru aduane a yɛfrɛ no sɛ akankyeɛ. Ɛno na wobɔ ani wa kɔtwerɛ wisi hunu. Agya, akankyeɛ yi, yɛmmisa sɛ ne yɛ no ɛreyɛ anaa? Ne yɛ no yɛ aboterɛ. Wahu sɛ wonni aboterɛ a, wontumi nyɛ. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu nie, gye sɛ yɛkyerɛ wo. Sɛ yɛankyerɛ wo a, wontumi nyɛ. Ɛna wonyɛ nso na wonni aboterɛ a wontumi nyɛ. Wohu sɛ deɛ nti a ɛyɛ aboterɛ ne sɛ wobɛtwi moko, gyeene wom, ɛnsene wom, ne nyinaa no wobɛtwi asi hɔ. Ansa na wowie a kokonte ne sam no, ansa na bɔɔde kɔkɔɔ, yɛde kɔkɔɔ na ɛyɛ, deɛ abere no kɔkɔɔ, deɛ ayɛ pɛkyɛpɛkyɛ no, ɛne deɛ ɛde yɛ woyam. wonya wo pɔtɔ yes wo pɔtɔ ɛnɛ deɛ nyankopɔn adoma abɛɛfoɔ bɛde sɛ ne brɛnda kora hɔ kane deɛ daabi apɔtɔyewa ɛmu na yɛ pɔtɔ nti wo pɔtɔ wie a na wo nneɛma no a woatwitwi wogye ne wo mu ko na watwi afra ntwi fra wie a ansa na wakɔtwa bɔɔdeɛ ahaban na watwa bɔɔdeɛ ahaban no wie na watoto ɛyɛ adagye. Ɛberɛ bɛn na wode ngo no bɛgu so? Ɛberɛ a wode ne nyinaa afra awie no, so no, wode w'akadeɛ no afra awie no, na wode wo ngo no ayɛ dɛ? Na wode, na wode afra. Wode fra awie ansa na waba abɛkyekyere. Na deɛ nwanwa nso baako ne sɛ, wobɛkyekyere a, ɛberɛ a wode ahaban no bɛsɛ hɔ no, na wode ngo no bi ayɛ ahaban no mu. Nti sɛ ɛben. Adɛn ntia? Sɛ bɛyɛ ɛnkeka mu. Te sɛ ɛbɛn na ɔsane a, bɛhu sɛ na ayɛ twann fɛfɛɛfɛ. Ɛyɛ me ya paa sɛ yɛkɔyɛɛ no, biribi nti yɛantumi abɛduru ha. Wobie mu a, asɛ yɛabobɔ kama kama kama kama kama. Ɛsɛ sɛ wotim sɛ Nyankopɔn wakyɛ abibifo ade papaapa. Me ne wo na ɛrehyɛ dwumadi anaasɛ me ne wo na ɛredi dwuma no, wonya akwannya no a, sɛdeɛ meka da biara, Obi abɛtena hɔ abɛka asɛnnennen yi, enti akwanya no wɔ hɔ ma wo sɛ yɛwie dwumadi no a, wobɛfrɛ me na baabi a wɔ biara, ɛmfa ho ɔkyekye ne bɛnkye no, wobɛhu sɛdeɛ ɛsi teɛ. Enti wei deɛ, ɛnte a meda mo ase. Agya hwɛ ahwɛfoɔ sɛdeɛ ɛsi teɛ no, akankyeɛ no na yɛrebiebie mu no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Enti agya yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha, ahahan no sɛdeɛ asi bi anonom anaasɛ aboto no.

Ɛno na mekyerɛ sɛ.
Mɛdɛn ne manya bi ne madi. Ɛno na mekyerɛ sɛ gye sɛ wobɛn mpanin. Because ɛnɛ mmabaawa ne mmeranteɛ no deɛ wɔn nim yɔ. Ɔte ase. Wɔn nim yɔ. Na mmom sɛ wobɛn mmerewa anaa abasiriwa a sɛbe wɔn atena kurom ketewa mu ɛna ɛsɛ yɛn ka no akuraase. Daabi, akuraase ni baabi. Kurom ketewa mu.
Ɛyɛ aduane bi a na infact na yɛ ɛyɛ nika ɛyɛ akɔnɔ. MC a madam mo nsa mfa nto so nyɛ hwɛ wai na yɛ nika na akɔnɔ mo mfa nto so na yɛ nsa nhwɛ biom na yɛ pɛ deɛ yɛ ɛna di ama yɛ deɛ ankasa yɛ ho eh wahu sɛdeɛ agya o ka no ɛyɛ nika na ɛyɛ fɛ akɔkorɛ yɛ anasɛ papa yi a ɔyɛ akankye yi wadi mfie aduoson nnuane sei a na ɔse wodie na nakosɛm anasɛ sɛdeɛ ɔne yɛ bɔ nkɔmɔ no. ɛna me nso meka no pɛpɛɛpɛ no. Wɔse saa aduane wei no, wodi a, sɛdeɛ woaka no pɛpɛɛpɛ, wonyare. Wo ho sisi wo ho so, ɛfiri sɛ ahoɔdennuro, ɔno koraa ka biribi sɛ borɔdeɛ no a yɛde ayɛ ne nkonkonte no fra no, ɛka biribi kyerɛ nipadua no. Enti ahwɛfoɔ, mo adaworoma, mom yɛnsan nkɔfa. Na wei na ɛbɛboa yɛn. Yɛn nananom deɛ wɔde gyaa yɛn nie. Agya. Maame.
Yɛ yɛka biribi asi so. Ɛɛ, me darekta kɔɔ baabi, panyin kɛseɛ bi ka kyerɛɛ me ɛno a, papa yi nso kaa saa asɛm korɔ no ara kyerɛɛ me sɛ, Deɛ abɛsensɛn wiem Ghanafoɔ so nie. Yɛn yɛn aduane no, yɛakra ase paa sɛ ɛyɛ mmanyifoɔ aduane. Obi koraa bɛnya bɛ yi. Wo nso mpakyɛw, woyɛ panyin, ɔdɛɛfoɔ, woate saa mpanin nsɛm yi na woate a, sɛn na wobɛsi de ayi saa adwene wei afiri me ne m'ahwɛfoɔ tirim? Deɛ mɛtumi aka akyerɛ wɔn nyinaa no sɛ twea no kura ka. Wokaa Jeremia sɛ si tina. Ɔse tete atempɔn. Yɛnkɔ gyina deɛ ɔkwan pa no wɔ na yɛmmisa deɛ ɔkwan pa no da na yɛbɛnya ahome ama yɛ kra. Nipa se daabi. Ɔhu sɛ ɛnɛ obi apɛ biribiara quick.
Yes, quick. Ɔpɛ biribiara ntɛntɛm. Ɛna ntɛmntɛm no nso so na wie yɛ nyinaa kɔ wie ayaresabea.
Ɛnɛ akwadaa 20 years ɔsɛmanya asma. Akwadaa 20 years ɔnya stroke. Akwadaa 20 years ɔnya kidney. Ɛyɛ dɛn? Ɛna ɔnya ayɛ.
Yɛn nneɛma yɛ die deɛ yɛ nom Yɛnhwɛ o, ade a ɛmma mpɔmuden mmoa yɛn yɛ nneɛma mmienu, deɛ yɛdie ɛne deɛ yɛnom. Deɛ yɛdie ɛne deɛ yɛnom. Ɛne deɛ yɛnom. That is the most important. Mm. So, kane aberewa fɛfoɔ ba no nkyia, ɔba mm. bɛwɔ fufuo. Adi. Adi. Biribi anyɛ no. Ɔte mm. aseɛ. Ɛyɛ dentira. bɔɔdeɛ wɔ mu bɔɔdeɛ no ɛdɔɔso sene bankye ɛna saa bɔɔdeɛ ne bankye so yɛamfa duro bi angu aseɛ ɔn nti ɛyɛ ɔdoma nkoma ne deɛ na wɔyɛ dɛn ɛyɛ maayɛ no ɛnɛ nso deɛ yɛde ba yɛde nnuro te sɛ bɔɔdeɛ ne bankye ne si hɔ a na ɛnane na ɛsɛ ɛba saa nnue pɛyɔ ɛma nipadua no Enya. Nti yɛhye wo mpo na ɛnane na ɛkɔwura wo nipadua mu a. Ɛne sɛ, ne nsunsuanso yɛ biribi brɛ wo. Nti sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ, Tete deɛ no twam, da bi. Ɛnyɛ abayifoɔ aduane.
Ɛnyɛ abayifoɔ aduane.
Kyekyere me o, yɛse eh, akankyeɛ, adu bi, ɛnkyɛkyera. Ɔnsɛ, tie me ba, twerɛsɛm se, nimdeɛ a ɛyɛ nie nti. Yo. ɔte ase ɛyɛ nimdeɛ ɛna nimdeɛ nso no yɛfa no wɔ mpanyin hɔ yɛfa nimdeɛ wɔ mpanyin hɔ mpanyin hɔ ɔsɛ buroni kan sɛ mi sɛ we learn a good things from a good people okay okay so mm. nimdeɛ no yɛnfa mfiri baabi a yɛnim yɛfa firi baabi a yɛnim mm. ɛno nti na ɔsɛ san kɔfa mm. nti ɛha yi deɛ yɛnsua adeɛ kakra ɛhe fa na yɛnim a yɛsua firi hɔ Nea yennim ne sɛ ɛkwan a yɛfa so na yɛyɛ saa aduane no, ɔsi esua. Adesua yɛ adeɛ bi a Lori ka de lɛna. Sua biribi, na hunu biribi, na boa nipa biribi. Sua biribi, na hunu biribi, na wode aboa nipa ɛwɔ n'asetena. That the whole thing.
Meda se, Mr. MC.